Assalamu alaykum mähriban tomaşaçylar. Bu surpriz. Biz bu wagt Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Goşa howly geňeşliginiň Hannaýgara obasynda, ýagny biziň öz obamyzda ýaşaýan, edil häzirki wagtda-da daşary ýurtda zähmet çekýän Gylyçbaýyň adyndan Mähriban kyblasyny eziz dädesini Arazguly agany doglan güni bilen gutlap barýar. Toýlar gutly bolsun Arazguly aga janyňyz sag bolsun elmydama görjek günleriňiz diňe gowy gün bolmagyny tüýs ýüregimizden dileg edip siziň döwletli ojagyňyza tarap ýola düşdik. Tomaşa ediň Döwran video studiýasy size hödürleýär. Ine mähriban tomaşaçylar Arazguly aganyň döwletli ojagyna geldik ogullarynyň adyndan gutlap häzir sowgatlary gowşurarys. Ilki bilen-ä Razuly aga salawmaleýkim. O öýüňize toý diýip geleli, saçaklaryňa toý ýazylsyn. O ýörite daşary ýurtdaky ogluňyz, ogullaryňyz ähli ogullaryň adyndan, aýratynam Gylyç baýyň adyndan gutlap geldik. O men şu telewizor sowgady saňa ýörite ogullaryň adyndan sowgat. Getir gowşuraly. Bir el çarpaly. Hany, alyp ber-ä. Al. Sawol, sawol. Ýaşan döwrüňde-de tüweleme topar ýolbaşçylyk işlediň, birnäçe oba göreldeli bir ýaşulularyň biri bolup ýaşadyň Allajan. Ýene-de mundan beýlägem abraýly bir ýaşamak ömür boýy nesip etsin çagajyklaryňyzyň gowy günlerine guwanyp begenip ýaşa. Siziň ýaşyňyza baryp bizem şeýdip çagalaryň elinden sowgat almak bize-de nesip etsin. Ýaşyňam uzyn bolsun. Gelejegine Senem öýke lama diýip saňa-da sowgat goýberipdirler. Nesip etsin. Al. Hawa. Seňem ýaşyň uzyn bolsun Ýazgy. Al meň oglanlarymyň işläp beren ýerine mydama işlerine abraý ýaň hemmesem gepleşdim toý dek gatnaşaýly. Uzak ýaş bersin oglanlaryma işinde üstünlik goňşy golondalyma hemmesinede bir abraý dileýin abraýy artsyn. Al aga sag bol. Ýaşuly ýaşyň uzak bolsun. Gülüp oýnap mydama toýda şun ýaly bolup oturaýly. Hudaýym göroglyň ýaşyny bersin. Çagajyklamyňam bagtlary açyk bolsun, ýollaram açyk bolsun, işleri röwaç alyp, mydama dollar gujaklap gelibersinler. Alladan şony dileg edýin. Hemmesiniň jany sag bolsun. Olyhan Sag boluň. Ýaşuly ýaşyňam ýene bir gezek uzak bolsun. Ay sağ ol sağ ol. sağ ol.
Gaýnaga ýaşyň uzyn bolsun. Daýym ýene-de gelip oturmak hemmämize nesip etsin. Garagul peýgamber ýaşyň gutly bolsun. Hawa. Indi näme Göroglyň ýaşy diýip diläp gelmek hemmäňize nesip etsin. Gatnaşyk uzakdan bolsun degişmeden aýyrmasyn.

uzak ýaş dileýäs. Sag bolsun Taňry ýalkasyn oglanlaryň. Sag-aman işlesin. Işinde üstünlik. Körogliň ýaşyny bersin däde ömrüň uzak bolsun janyň sag bolsun elmydama şunýalak ýyllar ýene-de ýene ýyllar geçip oturmak nesip etsin Allajan hemmäňize nesip etsin. Al aga janyň sag bolsun Ýeneje şeýdip oturmak nesip etsin. Agtyk toýunda, ogul toýunda şeýdip oturmak nesip etsin. Ajanyň sag bol. Kakam ýaşy uzak bolsun göroglyň ýaşyn ýaşa Allajan şu gündenem has beter gowy bolup şular ýaly bolup oturmak hemmämize nesip etsin.